Salut deoc'h tudoù ha deuet mat evit un abadenn all eus Tito Breizh. Hirio e kinnigan deoc'h mont da welet penaos int an drouized a-vremañ amañ e Breizh. Setu amañ en gwisket, ba prest da vont da, da lidañ uh, goursav uh, heol an neuze war, uh, war an aod, hag amañ on bet pedet ganto, hag n'eo ket, ne vez ket digemeret tout an dud amañ, se vez graet e, Lidou e miz, e miz Gouere kentoc'h. Deomp da wel penaos e vez lidet uh, erru an, an Perak eo pouezus lidañ an devezh-mañ evidoc'h? Perak eo pouezus Peguer d'am soñj pa garer an natur ha pa vezer tost de, de zouteiz, e ranker

Petra a dalv evidout bezañ druiz e amañ e daou vil naontek? N'eo ket ur relijion evidomp-ni. Ma, ma'z eo ur relijion evit tud zo eo afer, met n'on ket a-enep. Met er C'hoursez e, e, e, e dieub pep hini da soñjal giz-c'hoant a-fed Doue pe tra a liamm a zo etre etrezomp hag ar bed da skouer. Kaout ar sell-se just a-walc'h implij ar brezhoneg evit al lidoù, soñjal, soñjal e spered ar brezhoneg, spered ar Gelted, a zo un tamm deus ar pezh a reomp, just a-walc'h, an dra-se a zo splann evit tu, evit an drouized. Etre bodennoù all ar C'hourzhez? Ma 'z eus deus ar C'hourzhez, e peger e oa Kembreiz a-raok, quoi. Met e-raok Kembreiz, ha setu al liamm a zo bet adkrouet e-giz-se, da lavaret eo, ar brezhoneg hag sevenadur ar Gelted zo un dra bennak a-bouez evidon-ni, evel-just.
Mais il y a cette zo ar chouchenn. Perak e vez evet chouchenn e final lid eh, An dra-se vez eh, anvet un nevadeg. Ez zo evit lid a, lid a fin al lid, evit ma, hag e vez evit ober ul liamm etre an dud hag ar beradennoù diwezhañ

Hag euh, perak eo pouezus ober seurt lidoù evel ar pezh hon eus gwelet? Lakaat an dilhad hag euh, tout euh, se zo... Evit kenderc'hel, evit kenderc'hel ar pezh zo bet graet a-raok. Ha ouzhpenn deus, deus ar pezh vez graet e, e, e, bro e Kerneveur pe e, bro, e Bro-Gembre, amañ vez graet traoù tostoc'h deus an natur, deus an endro, hag an dra-se zo dreist. Ar varzhed, ar varzhed zo e glaz, ar varzhed zo tud troet gant an arzoù kentoc'h. Kanañ a reont pe kizellañ a reont. Hag an Ovizion e gwer zo troet Kentoc'h gant penaos an natur, ar medisin, tostoc'h deus an natur ya. Ok hag...
Ni zo e Gwenn. E gwenn peogwir ba ba liv liv an drouized quoi. An drouized zo tout an dud zo drouiz e-barzh e-barzh ar C'hoursez. Met an drouized gwisket e gwenn zo abaoe pell barzh ar C'hoursez quoi.

Alors, redet euh, compte brezhoneg déjà mhm. Pe euh, ober, enfin, toui euh, da zeski mhm. zeski brezhoneg. Ya, ya. Ya, an dra-se zo, zo a bouez. a goude-se, ya, rede goulen, rede goulen dont da, da vel a hanomp

Matre.
Bon, merci dit.
oh, deomp Dasko
Setu achu ali de vidirio gwelet peus a-benn ar film eo dreist-holl un istor bezañ e liamm gant an natur hag just a-walc'h amañ maon e liorzh an tour-tan. Hag amañ e lâran deoc'h ken ar hentad-se.